Geçen hepdäniň soňky günleri Moskwa üçin gyzgalaňly bolup geçdi. Wagner esgeri kompaniýasynyň baştutany Ýewgeniý Prigožin esgerlerini üýşürip Kremle dogry ýola çykdy. Ilki bilen Rostowy hiç hili uruşsyz aldy. Yzyndanam bolsa, Moskwa tarap Don uly ýoly boýunça hereket etmäge başlady. Gysga wagtyň içinde Woronež şäherini hem ele geçiren Wagner güýçleriniň garşysynda durup biljek rus esgerleriniň ýokdugy mälim boldy. Ýoluny kesmek üçin ugradylan dikiçorlaryň altysyny we bir ýük uçagynyň ýokardan aşaga düşürdi.

Ol bu sözlerini agdarylyşyk boýunça aýtmaga dowam etdi, Muňa garşylyk Kremliň Putininden Prigožiniň adyny tutman, oňa watan dönügi gelişdirmesi jogaby geldi. Ukrainada uly uruş gidip durka, Prigožin bilen Kremliň arasyndaky bu ylalaşmazlyk nireden gopdy? Muňa düşünmek üçin ýene-de Ukrainanyň içinden başlamak gerekli. Prigožin Ukrainada öz şahsy goşuny bilen söweş alyp barýardy. Wagtal-wagtal Russiýanyň goranmak ministri Şoýgu goşun generaly Gerasimowa ýeterlik ok-ýarag bermeýänligi, müňlerçe esgerlerini şolaryň ýüzünden ýitirendigi barada özüniň nägileligini ekranlar arkaly paýyş sözler bilen ýetirip durýardy. U nas nehvatka boýepripasov semýeşet prosentov Şaýgu Gerasimow kde boýepripasy. Ukrainanyň Bahmut şäherini ýedi sekiz aýyň içinde müňlerçe esgerlerini ýitirip aldym etdi. Bahmutyň her ýarym metrine bir esgeriň janyny goýup, ýigrimi kilometr ýerini basyp aldy. Bular ýaly ummasyz ýitgi hiç bir ýigrimi birinji asyryň urşunda çekilmändi. Bahmuty indi Russiýa harbylaryna geçirýäris. Soň men goşunym Bahmutdan çykarjak. Ýerleşmämize, ýagny lagerimize dolanjak. Taýýarlyk görjek diýip dile getiripdi. Emma aradan uzak wagt geçmänkä Prigožin goşuny bilen Moskwa tarap onuň sözi bilen adalat ýörişini etdi. Prigožini bu ýörişe iteren meseläniň biri hem Goranmak ministri Şoýgunyň gol çeken buýrugy diýse bolar. Ol buýrukda ähli erkin söweşýän harby goşunlar, Ahmat güýç, Wagner we şuňa meňzeş goşunlar Goranmak ministrlik bilen şertnama baglaşmalydy. Ýöne Prigožin ol buýruga gol çekmejegini aýan etdi we Wagneriň Goranmak ministrligine hiç hili dahylynyň ýokdugyny belläp geçdi. Prigožiniň nyşanasy general Gerasimow bilen Şoýgudy. Wagtynda berilmedik ýaraglar, ýitirilen esgerler üçin jogap soramakçydy. Emma Putin barada ýeke agyz sözem sözlemedi. Prigožin Moskwa iki ýüz kilometr galanda pikirini üýtgedip, goşuny yza dolady. Yza dolanmagynyň birnäçe sebäpleri bolup biler. Peskowyň aýtmagyna görä, Belarussiýanyň prezidenti Lukaşenko Prigožin bilen ylalaşyga geldi, uly gandöküşikligiň öňüni aldy. Beýleki tarapdan bolsa, şol ylalaşyga degişli ýagdaýda Prigožine we onuň Wagner esgerlerine Russiýanyň kanuny tarapyndan yzarlanmaz diýlip, rus resmileri giňden habarlar ýaýratdylar. Netijede Prigožin Lukaşenkonyň güwä geçmegi bilen Belarussiýa ýerleşdi. Umuman, bu wakanyň netijesinde Russiýa üçin uly negatiw täsiriň dörändigi häzirden belli. Sebäbi rus halky Prigožiniň hakykatdan hem Russiýany Putinden halas etjekdigine ynandy. Haçan-da Wagneriň yza çekilýändigi habary ýaýrandy, rus halky hem täzeden umytsyzlyga düşdi. Bu hem Ukrainadaky alnyp barylýan urşa oňaýsyz täsir eder.